Isma', l-ewwel għadt xi ħaġa li issa ħa mmur nagħmel ċena li. Ehm, l-ewwel għadd eh, jiena Laburist, allura ma nivvutax Labour. Mhm. Fidejk. Eh, Għamel grok, so. Eh, Ġifieri, ġifieri jiena meta nħares lejn il-Partit Laburista llum biex inkun onest Ejja nagħmel qabel Robert Abela, bimtlaq minn hemm. Naħseb isi, jaffajta tjuruna ġiviri, kem għandi raġun nejt li dak, zgur muwiex il-partit tal-ħaddim, għal-partit ta' xelluk ġiviri, mux tal-li jek tal-li l-istoria etorina u bil-mod il-mod kull jum għet nindunaw illi daw serqu l-ħaddima, serqu l-klassi tal-ħaddima, serqu l-pensjonanti. Kif? Bil-korruzzjoni, ġifiri b'kif. Allora, ġiet Eħlejt tistaqsini. uwejja fakit, ma jina nifmek biex biex Eh, ta' ok, ok, le. tespandi. Sibtek għal-darba ma- tal-libla sibtek- le, ħana. alright, ok, skużani, skużani, għandek raġu. Em, Ġviri, f'dak il-sens, int ma tistax tajt li int laborist u tmur tivvota il-din it-tmexxija. il din li kien hemm. Issa jiena naħseb li Robert Abela, Prim Ministru, jgħat, mela għet ħad deċizjonijiet koraġużi, ejja nirrikonoxxu għom dal-affarijiet, ħad deċizjonijiet koraġużi għaw li inti ma tħallix, tkeċċi, iġġar xaħat jirreżenja li jkun daqsek qrib tiegħek hija biċċa xogħol jibsa ħafna, eh? ħafna jibsa. Naħseb li kbar biċċa xogħol jibsa. Każ partikolari per eżempju ta' xaħat li keċċa. Il-kummissarju. Il-Skardona, l-iskola l Isma, meta jgħidu ma forsi mhux u le, da kulħadd irreżenja da. Kulħadd irreżenja. Iġifieri il-Robert Abela, Prim Ministru, ħatar Lil, orajt mekkanizmu ta' kollu madonna ma mhux ninsa li kien hemm mekkanizmu, ma by the way, ħatar lil Anġlu Gafa bħala kummissarju. Inti tqajt miegħu għax tkellimna jien tqajt miegħu. Dan raġel jaf ikun qed isalvana, eh, ġifieri. Temmen it ukoll. Eżatt. Ġifieri, din ukoll Ħaġa pożittiva illi dan raġel ma naħsibx li se jibża mill-ebda politiku li qed iċempillu bħalma kienu qabel u jgħidu dak arrestaħ imma dak tarrestaħx. Daw x'ismu daw isma' l-FIU li hija organizzazzjoni li tinvestiga il-ħasil tal-flus u l-ħaxi li qed isir tajjeb. Daw l-estew rapporti fuq nies fil-politika fil-poter politiku. U marru bihom għand il-kummissarju ta' qabel. U da tefaħħom u ħbihom. U ma għamel xejn, kieku ma kienx Simon Buzuttil, illi fetaħ tlet inkjesti, nej minnhom inqataw qed nistennew it-tielet waħda, kieku il-prozja ma għamlet ċeħe ġifieri, xe huwa sewwa ma di. Ġifieri tfal illi serqu l-ħelu minn ġo magna fl-istitut fejn jgħixu ressaqnihom. U sab ħatja u għahlu sentej ħab sospizi, emmen jek trid. U l-daw, għax għandhom il-poter, għax għandhom il-flus, u għax huma importanti. Xejn, naħbu l-evidenza, qed ngħid evidenza issa l-maġistrat għallhom. Għallu għaltilhom hemm evidenza biżejjed biex tresquhom. Mhm. Daw kienu dawn huma eh, eh, kienu qed jagħmlu affarijiet Ħżiena ħafna. Tajjeb? Kieku ma kien Simon Buzutil daw ma ġrawx eh, dal-affarijiet, ġifieri. Hmm. Ma sewwa di ġifieri li l-pulizija. Issa jiena nemmen li dal-kummissarju li għandna, din ħaġa mhux se jagħmilha. Hmm. Se jibdilha. Hmm. Tindaħalx, tindaħalx, int min int, ministru, prim ministru, tindaħalx. Jien qed immexxi, jien nerfa' r-responsabilità. Jekk ħaqqu jitressaq se jitressaq, jekk ma ħaqqux ma jitressaqx. Differenza enormi. Issa allura kont qed ngħidlek, Robert Abela ċifieri għamel daw l-affarijiet li rridu nirkonoxxuhom. Xorta nħoss li fejn jitlu l-immigranti dal-paroli ta' full up, fejn jidħol il-ħabs, it-tmexxija tal-ħabs, xorta huwa fuq il-lemin. U ma nistax nifutalu laqqas. Imma naħseb li għandu, ġveri ngħidu, fin-nofs iħares xi ftit daqsxejn lejn, le fin-nofs ma jħares lejn xelluga.